माय जोगा तऽ लगबे ने करै छै तैयो मजबूरी बाप के मजबूरी से माय तोरा कहऽ पड़ै तू छै ओतऽ से कोन तरीका से कहलियो? हमरा बोलली रे छोरा रे रे तोरा कोन तरीका से देखी। बोले तमीज नहीं तोरा हमरा पैसा चाही बुझ गेली हमरा स्कूल में फीस भरे के छै पैसा चाही ते खातिर पैसा ला

मैं तो मैं छो ना बाप ये क्या गला वाला को तो तोरा माइये ने भेलो छाप नया लाबियो कि पुराना लाबियो ओकरा मैं कहा पर तो इज्जत से नाम के ना ले छी तू इज्जत से नाम हमरा लै छियै ने गोतनी तऽ बेटा है गे सुन त गे कह के बोलावे के छिए कहलियै हम पैसा लेबै स्कूल में फीस चाहिए हमरा पैसा दिअ पड़तो मास्टर नहीं जाती छै स्कूल काल खुमा चारि सए टाका झड़लो हो भरि दिनमे इएह छियै हमर बैंक एकरा सुमरै छियै एकरे खिबै पिबै छियै तऽ आबै छै कतहुसँ हराल भटाल लोग आबै छै बकरी लए कऽ ओकरासँ पैसा उसलै से हम नहि ने बुझबौ हम तऽ बुझबौ मास्टर नहि ने बुझतौ हमर समस्या कहियो बुझली आँय? इएह दुख सुख करैत करैत तोहर माय काँय काँय करैत करैत चलि गेलो तहूँ तहिना चिल्लाइत रहियै हर हम वक्त। नहि पढ़बो तढ़बो तऽ बुझले फेर नहि पढ़तै तऽ हँ, छोड़ दियौ, बुझि हम चलि गेलियै, जाइत रहबो अहाँ भागि देबै, अहाँ देबै, जाउ भागि देबू खर्चा देखबी अखनी तू हमर खेला बुझि नहि भागिया जो आँय? घर हम जाइ छियै बोकरे के बेच देबै पंजाब जेबै बेसी कमा के हमरा लाबै आइ तब तोरा पैसा देबै। चाही एक घंटा के भीतर ममता बताइ छै काम कर छै कनि ले computer हल्ला मे। नहि कर अपना में झै झगड़ा नहि कर की कहतो लोग रे लबका

एकरा जाइ छै बेच लेबै गो बोकरा के बेचबी बेचबै ने अंगना में दिन रात मारि उठै छै रे ओ बोकरे खातिर मारि उठै छ पैसा आमदनी तऽ इएह हमरा दै छै तू अंदाज अंदाज करै छी जे ई बिकतो बोकरा जतने मदद भाड़ो टाने ते पंजाब जाके लागी हमरा जोरे मुरुख जे एने छोड़ा छौ तोहर आ तेहने तू छी छोड़ा ई तऽ जे कपार बेचै खा ले- गेलै ई जे गो। बेचै ले जाइ छी बाजार हँ एकरा कोई टोकबो करतो चढ़बे ले लेते लोग

जखनी कान काटि के बोकरा छोड़े जे तोरे टा खेत में चरल छै ई नहीं से तो वही टाइम में फिरिए छोड़ देना जाए काल बान्हा लगली लोग कथी लने एकरा मारै छले पैसा का अभाव हुआ लगले कि एकरा बान्हा से बुझलियै लगली लेकिन कथी लने एकरा लोग मारै छले सबके सार्वजनिक छै जखनी कान काटि देलकै ई सार्वजनिक भए गेलै तोरे टा नहि भेलै तू लए जाके बाहर में बेच लेबी तब हमरा पंजाब नहीं जाले रे एकर मतलब ये दस टोल के एते बोकरा उड़ा गेलै तोही ने सेटा बेच लेली रे खूब हम बेच लेलिए कि आप कहीं ना सबके बेच लेलिए तऽ तू तऽ एहिना करै छी गर्दनमे चोरी लगेने छी मारा ठाठ चल आ जाल साल मुदा जे पड़ि जेतो तऽ पुलिस ओ उठना तोरा हागे हागे भरेतो ई बोकड़ो के तोरो गौ बाप हम नहि बुझने रहियै ई भाँज गौ घरमे किछो बीते जो जेबही कमबै लए तऽ नहि हेतै भाड़ा चाही ने भाड़े नहि होइ छै हम जेबै चल घर पर हम भाड़ा देबो बकरा घुरे चल

ओकरो मुँह जो फाटले घर में रहे नहीं न छी तू भरि दिन हम बोकरे के सेवैत रहे छै